Quddiem din is-sitwazzjoni jara sens ta' misteru. Jekk. Jekk tifhem x'jgħidu l-kwiekeb lill-qamar tul il-lejl, jekk tagħraf minn fejn telaq is-sħab fejn sejjer fej, jekk tirfes kull mogħdija u tterraq kull imkien, Jekk tkellem lil kull ħlejqa li tikber fil-ħolqien, jekk togħdos fl-ibħra kollha u tmiss ih l-oċean, jekk titla' kull muntanja u titfi kull vulkan. Jekk tifhem lil kull siġra u tkellem lil kull fjur, jekk torqod ma' kull dudu u tqum ma' kull għasfur. Jekk tgħodd in-numri kollha u taf kull alfabett? Jekk tħodd kull teorema u żżarma kull kunċett? Jekk toxab kull tbissima u tokrob kull uġigħ? Jekk toftoq il-kliem kollu u ssib is-sens li fih? Jekk taf kif kien il-bidu u kif se jkun it-tmiem, jekk taf kull fuq, kull isfel, kull wara, kull quddiem, jekk taf għaliex kull għabex iżelleġ kull żernieq, jekk taf kemm hija twila, kemm twila, twila triq, Jekk taf għaliex li żbalji u taf x'inhu perfett, jekk taf għax serp jitkaxkar u għax itir farfett, jekk ittawwalt iżżejjed fuq xifer il-ġibjun tal-qalb biex issa ttella' bis-sa tal-xemm midfun, jekk il-maltemp sikkittu u lill-irjieħ raqqadt, jekk l-ilmijiet nixxifthom u lin-nirien qabbadt, Jekk fhimt kull mistoqsija, u jekk kull ħalfa ħlift, u jekk kull rebħa rbaħtha, u jekk kull telfa tlift. Il-petali tal-warda waqgħulek minn idejk. Dan l-univers itektek inqasam hemm f'riġlejk. Il-ħajja mistoqsija, miġbura f'elf għaliex, u ssirlek poeżija jekk int ma tweġibhiex. F'ħajjitna mhux l-ewwel darba li nsibu ruħna f'sitwazzjoni fejn nistaqsu ċerti mistoqsijiet u bħal donnu ma jkollniex tweġiba għalihom. Qudiem din is-sitwazzjoni il-bniedem jaf iġib ruħu b'modi differenti. Għaw minn forsi ma jagħtix każ, għaw minn jaqta' qalbu, Hawn min agħar minn hekk jiddispra. Il-poeta, bħalma kien Oliver Friggieri, quddiem din is-sitwazzjoni jara sens ta' misteru, sens ta' ġmiel u jittrasforma f'arti, jittrasforma f'poeżija. Anzi, dak il-mument li, li fih ikollu tweġiba għal dawn il-mistoqsijiet tiegħu, Is-sens ta' ġmiel jispiċċa. L-arti tispiċċa. Il-petali tal-warda jinxfu u jaqgħu. Għażilt din il-poeżija x fil-fema tiegħi hija waħda mill-isbaħ t'Oliver Friġġieri u mhux tab xej eh, għal xi żmien konna nsibuha eh, fuq il-bax shelters inferxin ma' Malta kollha Jiena nemmen fil-fatt xi ħadd għandhom jsejħulha l-poeżija tal-Bax Shelters. Jiena naħseb li anka Oliver kien jaf li hija waħda mill-isbaħ poeżiji tiegħu. U dana nista' nikkonferma ħax xi diskursati li kien ikolli miegħu mhux neċessarjament akkademiċi, mhux l-ewwel darba li kien jispiċċa Jikkwota minnha speċjalment l-aħħar żewġ strofi li fil-fehma tiegħi huma l-qofol tal-poeżija. Għażiltha wkoll għax iġġibli memorji sbieħ ta' Oliver. Memorji ta' bniedem kbir, però fl-istess ħin bniedem umli immens. Memorji ta' ħabib tiegħi ta' kollega tiegħi, imma fuq kollox ta' wieħed mill-għalliema tiegħi li mingħandu jiena tgħallimt ħafna, mhux affarijiet akkademiċi biss, imma affarijiet ukoll marbuta mal-ħajja b'mod inġenerali.